Mähriban watandaşlar, ildeşler! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi jili bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň dördünji möwsüminiň ikinji sany ine häzirki pursatda başlanýar. Merhaba watandaşlar. Ine, görşümiz ýaly, bije çekilişiniň esasynda, ýogsa biz bije çekildik bizde iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisinde çekilen, ýagny gatnaşyjy taraplaryň ählijesinden wekilleriň gatnaşmagy esasynda çekilen bijäniň netijesinde ine ikinji duşuşyga bilşimiz ýaly hem-de görşümiz ýaly Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň topary, şeýle-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň toparlary gatnaşýar. Häzir az salymdan olary öz aramyzda çagyralyň. Köp sag boluň Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar. Dürli watandaşlar, mähriban doganlar, ine, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi jigileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň dördünji möwsüminiň ikinji sany, ine, şu pursatda öz işine girişýär. Mähriban watandaşlar, ne bilşimiz ýaly, ýylyň başynda, Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynyň başynda, ýagny ýanwar aýynyň on ýedisine gatnaşyjy taraplaryň, ýagny Diýarymyzda hereket edýän ýokary okuw mekdeplerden ýigrimi sanynyň toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagy esasynda Býujet çekilişik bilen ine bütinleý saýlama tapgyryň dowamynda haýsy bir tarap, haýsy bir tarap bilen duşuşakdygy, ýagny haýsy ýokary okuw mekdebi, haýsy ýokary okuw mekdebiniň toparlary bilen duşuşakdygy anyklandy we ine görşümiz ýaly geçen hepdede bäsleşigiň bu möwsüminiň ilkinji sany, ýagny Türkmen oba hojalygy institutynyň topary bilen şeýle-de Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň toparlarynyň özara gatnaşmagy esasynda netijeleri gördüňiz. Görşümiz ýaly, Türkmen oba hojalyk institutynyň topary bäsleşigiň bu möwsüminiň ilkinji ýeňijileri boldy, saýlama toparlarynyň. Häzirki duşuşjak toparlar, çünki Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň topary, şeýle-de Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň toparynyň duşuşygynyň ýeňijileri olara, ýagny Türkmen oba hojalyk institutynyň toparyna indiki tapgyrda garşydaş hökmünde çykyş eder. Mähriban doganlar, umuman, şu ajaýyp pursatda her biriňiziň arty halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arasy asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýarys. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, ine, şeýle hoş arzuw-dilegler bilen hem Akyl ýeňişligi atly telebäsleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Mähriban watandaşlar, ine, bäsleşigiň bu dördünji möwsümi üçin käbir özgertmeleriň girizilmegi bäsleşige özboluşly öwüşgin goşar diýip umyt edýäris. Olardan, ine, görşümiz ýaly, ine, geçen gezekki tapgyrda, geçen gezekki sanda görşüňiz ýaly hem, bu gezek öňki tapgyrlardan, öňki möwsümlerden tapawutlykda, ýokary okuw mekdepleriň her birinden ýeke bir topar gatnaşýar we, ine, şu ýerde ýeke bir duşuşyk geçirilýär. Diýmek, saýlama tapgyrlary üçin laýyk on sany sowal tapgyry bolar. Sowal tapgyrlarynyň arasynda, mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, siz özüňiz hem gatnaşyp bilýärsiňiz. Çünki bäsleşigiň saýlama tapgyrlarynyň her bir sany üçin ildeşlerimizden iki sany wideo sowaly biz toparlara bereris. Çünki welaýatlardan hem paýtagtymyz Aşgabat şäherinden ugradylan wideo sowallary biz toparlara şu ýerde ýetireris. We bilşimiz ýaly, bäsleşigimiziň düzgünnamasyna laýyklykda, ýagny her bir wideo sowal üçin Bäsleşigiň şertine görä, ýagny tomaşaçylarymyz üçin niýetlenen şertine görä, ýagny bäsleşigiň dowamynda berlen wideo sowala bäsleşigimiziň hemaýatkärlerinden sowgatlar hem garaşýar. Çünki Parahat hususy kärhanasynyň önümlerinden düzülen sowgatlar mähriban watandaşlar siziň sowalyňyz üçin size ýetiriler. Häzir bolsa e, görşümiz ýaly e, Bäsleşigiň her bir sanynyň bolşy ýaly, gatnaşyjy taraplardan hormatly synçy mugallymlarymyz bar. Olar bilen hem häzir tanyş bolýarys. Çünki Döwletmämmet Azat adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyndan hormatly synçy mugallymymyz Döwletgeldi Abdyýew mugallym bar. Döwletgeldi mugallym, hoş gördük. Şeýle-de, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutyndan hormatly ýaş zehinli synçy mugallymymyz, çünki Perman Atamyradow mugallym bar. Perman mugallym, sizi-de hoş gördük. Bäsleşigimiziň indiki şertleri boýunça düşündiriş işlerimize geçmezimiziň öňünçä, diňe bir gyzykly pursady tolgundyryjy pursady çünki gatnaşyjy taraplary topar düzümlerini biz meýdançamyza häzir çagyrarys uly şatlyk şowhun bilen şowhunly el çarpyşmalar bilen Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutynyň toparyny meýdançamyza çagyrýar toparyň düzümi Läle Amanowa Bagtyýar Şerbaýew, Akmyrat Ýazlyýew, Mähriban Joraýewa, Şageldi Annamyradow hem-de Narbeýbi Annamyradowa toparbaşy. Narbeýew toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäris. Üstünlik hemraňyz bolsun. Siziň garşydaş toparyňyz Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň toparyny, toparynyň düzümini şatlyk şowhun bilen meýdançamyza çagyrýarys. Wepa Abdyýew. Ihtiýar Ismaýylow. Kömüş Aşyrgulyýewa. Şyhnazar Saparbaýew. Serdar Ýazhanow hem-de toparbaşy Bagtyýar Rejepow bar. Bagtyýar Naryýewi ikiňizi hem toparyňyz bilen meýdançada hoş gördük. Elbetde eýýäm oturşyňyzdan hem aňýan. Siz bäsleşige özboluşly özgertme girizýäňiz. Dogrusy, toparlar bilen biz öňinçäsi maslahatlaşdyk hem-de bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda haçanda üç tarap bolup, ýagny e, gatnaşyjy iki tarap hem-de alypbaryjy bolup e, düzgünnama käbir şertlerini ýerine özgertme girizip bolar. Näme barada aýtjak bolýan? Çünki e, toparlaryň özleri iki tarap hem islegi bildirdiler. Ýagny hemä bir düwmäň başynda hem-de toparbaşylyk etmekde toparbaşylaryň özlerine ynanmagy makul bildiler. Elbetde ýerine ýetirdiler hem. Häzir Nary bibi hemem Bagtyýar ikisi-de hem düwmäniň başynda, hemem toparbaşy. Şeýlemi? Üstünlik hemraňyz bolsun. Uly hormat bilen, hormatly synçy taraplara, Döwletgeldi mugallym, Perman mugallym, size uly hormatly, siz nobatyny berýäs, bir toparlaryňyza, talyplaryňyza üstünlik arzuw edip berseňiz. Gerek size. Men öz gezegimde bagtyýar türkmen halkymynyň häzirki Berkarar döwrüň bagtyýarlyk döwrüni bolelin eşretli durmuşda ýaşap ýör. Gahryman Arkadagymyz şu günki gün türkmen ýaşlaryny dünýä derejesinde dünýä derejesinde ylym, bilim almaga ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Mümkinçilikden peýdalanyp, şu ýaşlarymyzyň ählisine üstünlik arzuw etýän. Pursatdan peýdalanyp, talyp ýaşlara uly mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadagymyza il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerine uly üstünlikler arzuw etýän. Köp sag boluň Döwlet meniň. Galpygyňyz hasyl bolsun. Kerman boluň. Geljekde.
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe şu günki Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyz ähli babatlarda uly ösüşlere beslenýär. Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynda hem bir taryhy wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde şu günki gün ýaşlarymyza döwrebap ylym-bilim almana, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermäge, sport bilen meşgullanmana giň mümkinçilikler döredip berilýär. Ynha, şu gün hem Ýaşlyk teleýaýlymynda. Talyp ýaşlarymyz akyl giňişlik atly telebäsleşiginde bäsleşjekler. Talyplaryň ählisine bu bäsleşikde üstünlikler arzuw edýän. Şu pursatdan peýdalanyp hem hormatly Arkadag Prezidentimizi janynyň sag, başynyň dik, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işlerine mundan beýläk-de rowaç almagyny tüýs ýüregimden arzuw edýän. Köp sag boluň!
Aýgydyňyz hasıl bolsun! Köp sag boluň, mähriban talyp ýaşlar! Hormatly mugallymlar! Arzuwlaryňyz hasyl bolsun size de alyp barýan asly halal mukaddes käriňizde Mogynçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs eziz watandaşlar hormatly mogynlar mähriban talyp ýaşlar bilşimiz ýaly ýakynda başy başlanan çünki ne hormatly arkadagymyzyň tagallasy netijesinde ýaş nesilleri ylyma bilime şuny ýaly zehin bäsleşiklerine çekmek maksady bilen akyl giňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigi hem öz işine başlady. umumy şertler boýunça-da, umumy düzgünler boýunça-da talyplaryň arasynda geçýän bäsleşik bilen deň derejede barýar. Bir tapawutly zady, olar gönden-göni mekdep programmasy boýunça bir ýylyň dowamynda, bütinleý ýylyň dowamynda bäsleşik alyp bararlar we olaryň hem ýeňijileri bolar. Megerem, bu talyplaryň arasynda geçirilýän bäsleşigiň Ahyrky tapgyrlaryň ýeňijisi megerem siziň biriňiz bolarsyňyz. Ana, iki tarap hem, iki ugur boýunça bäsleşik hem jemlenende, ýagny akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen bäsleşigi hem-de akyl ýeňişligi bäsleşigi hem jemlenende, megerem, hem mekdep okuwçylaryň arasyndaky ýeňijileri hem-de talyp ýaşlaryň arasynda geçirilýän bäsleşik ýeňijileri bilen bir dostluk duşuşygyny hem ýylyň ahyrynda, Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp, megerem, gurnarys. Şonuň üçin toparlar ýene bir ýere, iki tarapa-da hem üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýän. Narbibi, Bagtyýar, düşünişmedik ýa sorajak zatlaryňyz barmy? Ýok. Şertler boýunça bir gysgaça degip geçeliň. Hökmany suratda ýerine ýetirmeli şertlerimiz bar. Çünki bäsleşigiň bäş, dokuz bölümi, ýagny jogap bermäge mümkinçilik alan topar, ýagny yşky ýakyp wagty saklan topar, toparyň toparbaşysy dessine haýal etmän alyp barja öz toparynyň arasynda topar agzalarynyň haýsynyň jogap berýändigini yglan etmeli. Jogap bermäge mümkinçilik alan agza haýal etmän dessine jogap bermeklige başlamaly. Jogap berýän agza jogap berýän mahaly, toparyň beýleki agzalary, garşydaş topary, tomaşaçy talyplar, ählijämiz ümsümligi doly derejede berjaý etmeli we hiç hili ýagdaýda täsir etmeli däl. Düzgünnamanyň bäş, on bölümi şeýle diýýär. Eger haýsydyr bir topar Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölüminiň haýsydyr bir şertini bozsa, onda onuň beren jogaby günden-güne nädogry diýip hasaba alynýar we alyp baryjynyň degişli hereketi bilen dowam edýär. Siz muny bilýäňiz. Düzgünnamanyň üç üç bölümi şeýle beýan edilýär. Eger-de e, häzirki berlen sowala haýsy bir tarap e, dogry jogap berse, onda e, beriljek utuk adaty ýagdaýda dowam eder. Ýagny her bir dogry jogap üçin bir utuk alarsyňyz. Eger häzirki sowala haýsydyr bir topar nädogry jogap berip, Beýle indiki mümkinçiligi alan topar hem nädogry jogap berse, diýmek, iki tarapdan hem dogry jogap alynmasa, onda düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki sowal tapgyry üçin utuk adatdakiden bir utuk artyk berler. Diýiljek bolýany, on sowal üçin on utuk bar, şol on utugyň ählijesi öz eýelerini tapmaly. Şeýle-de yşky ýakmak boýunça Sowal tapgyry okalar. Sowal tapgyry başlananda ses režissýory tarapyndan duýduryş sesi berler. Şonuň bilen sowal okalar. Sowal okamaklyk tamamlanandan soňra Düzgünnama laýyklykda alyp baryjynyň Wagt gitdi! diýen şertli sözi aýdylar. Şol şertli sözden soňra akyl ulgamy, akyl ulgamyny bizde ýörite ýaş teleradioýaýlymçy tarapyndan synçymyz Öwezmyrat Aýdogdyýew ýerine ýetirýär. Akyl ulgamy işe girizilende size ses duýduryşy berler. Şonuň bilen wagt hasaplamasy başlanar. Alyp baryjynyň şertli sözi, wagt gitdi sözünden soňra hem-de akyl ulgamynyň wagt hasaplamasynyň işe girizilmeginiň öňüinçäsi aralykda, a bu bizde üç sekunda çenli baryp biler. Şol aralykda yşk ýakylsa, yşk ýakýanç agzaňyz, biziň ýagdaýymyzda toparbaşylar bile bile meýdançany boşadar, falstart. A ine näme üçin toparbaşy aýratyn goýulýardy, Nabi beg, bagtyýar. Şeýle-de Aýdaly wagt gidenden soňra wagt hasaplamasy nol nol sekuntda şu monitor arkaly size ýetiriler. Diýmek, e, bizde bir minut wagt berilýär, elli dokuzynjy sekuntda wagt tamamlanýar, şonuň üçin nol nol hasaba girýär. Nol nol nol birinji sekuntda wagty saklap, beren jogabyňyzam nädogry bolsa, onda jogap beren agzaňyz meýdançany boşadýar. Dogry jogap berse degişli utugyny alar. Eger ikinji sekuntdan ahyrky sekunda çenli wagt saklanyp, jogap berse onda o taýda sadaja dogrymy ýa nädogrydygy hasaba alnar we degişli hereket bilen dowam ediler. Bilýäňiz? Başga şertler boýunça sorajak zatlaryňyz barmy? Ýok. Ýekeje bir aýdaljak zadym bar. Taraplar, ikiňize hem üstünlik ýar bolsun! Mähriban talyp ýaşlar, eziz watandaşlar, biz bäsleşigimiziň bu sanynyň ýörite niýetlenen, ýagny Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bize ýetirilýän bu san üçin niýetlenen sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, hasap, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk bolar. Şeýlelik bilen, biz sowalnama girişýäs. Taraplar, sowallaryň hiç biri gaty bir kyn däl, diňe zehin sowallary bolar. ünsüni düşürmäň. Hem-de gysga, önem uzak möçberli göwrümi bolan sowallar bolar, gerek bolsa belläp alarsyňyz, ýok, ýadymda saklajak diýseňiz, ony hem edip bilýäňiz. Edil häzirki sowal juda, meniň pikirimçe, aňsat hem-de juda gysga. Bu ýerde diňe Yşk ýakýan şahzalaňyz, toparbaşylar özüňize bagly. Garaz, kim ilki çyrany ýakmak bäsleşigi bolarmyka? Ýogsa-da ünsüni düşürmeli däl. Akyl ýeňişligi telebäsleşigi. Bu diňe bir zehinleriň bäsleşigi bolman, eýsem çalasynlaryň hem bäsleşigi. Garaz, kim ilki yşk ýakýar. Üns berýäs. Megerem gaty bir aňsadam däldir. Zehin soragy. Şony ünsden düşürmeli. Düşündirdimmikan diýene. Nariýewi Bagtyýar taýynmysyňyz? Sowal. Ýumulgy göz bilen nämäni görüp bolýar? Düşünişdikmi? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Narizi. Ýomulgy göz bilen nämäni görüp bolýar? Biziň toparymyzdan bu soraga jogap berýär Şageldi. Şageldi diňleýän.
Ha, ýumulgy göz bilen elbetde düýş görüp bolýar.
Şeýle sadamyka? Kabul. Netije Hatap üýtgedi. Elbetde jogap dogry. Ünsli bolmagyňyz gerek, taraplar. Narwi, Bagtyýar, taýynmysyňyz? Sowal. Hiç bir ýeriňe şikes ýetmez ýaly, on metrlik merdiwandan nädip bökmeli? Wagt gitmeli. Wagt saklaýas Bagtyýar. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Wepa e, soraga jogap berýär. Wepa diňleýän.
Şol Wepa 10 metrlik basgançak hiç ýeriňe şikes ýetmez ýaly, aýagyň agyrmaz ýaly nädip bökmeli? Bir-birden bökübermeli.
Ondan Bir-birden soň- bökübermeli.
Hawa, bir-birden bökseň hiç ýeriňe şikes A ýetmez. men ýeke gezek bök diýjek saňa. Diňe Bagtyýar e, Wepa ile gürleşýär. Ýeke gezek bök. On metrlik merdiwandan. Sorsa aňsar. Awa gutarlyk jogap. Kabul.
Wepa bir birden bökübermeliydi. On gezek bökmeliler. Onun için. Jogap, Netije ýalňyş. Gata bol. Nariýewi galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Sizde wagt kän. Ulanýaňyz, dowam edýär. Maslahatlaşybersiňiz. Wagty sakladyk. Elbetde, bäşinji sekunt. Nariýewi kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Akmyrat jogap berýär. Akmyrat.
Meň pikrimçe, elbetde, merdiwanyň... Öz pikiriň däl, ony eýýäm düşündim. Düşüp bökmeli.
Merdiwanyň düşüp bökmeli, ýagny. Şikes ýetmeli. Takyk aýdyň maňa.
Takyk aýdanymyzda, şu merdiwanyň ýere düşüp, ondan soň... Düş diýmedim.
Wepa içi men size-de kiçeňräk ýardam bereýin. Böküň. Ýeke gezek böküň. Ýöne hiç ýeriňizi agyrtmaň. Hiç ýeriňizi agyrtman, onda birinji birinji merdwana gelip, ýagny birinji basgançagyna gelip, ondan soň bökseň, saňa şikes ýetmez diýip pikir edýäs biz. Soňky jawabyňyzam?
Hawa, iň soňky jogabymyz şo. Kabul.

Netije, Azap ýene-de üýtgedi. Jogap, Dogry! Iki nol! Köp sag boluň! Taraplaryň ikisine hem deň mümkinçilik berilýärmi, Kadýa? Ylalaşmaýan tarapyňyz bolsa aýdyň. Dowam edýär. Taraplar Bahtiýar, Narybibi taýynmysyňyz? Sowal. Haýsy prosesde, ýagny ösüş döwründe suw Günüň ýerini tutdy ýa-da çalyşdy? Düşüniň özüňiz. Alty ýüz ýyldan soň ol. Ýeri çäge tutýar. Ony çäge çalyşdy. Bir müň bir ýüz ýyldan soň bolsa, asla mehanizm olaryň ýerini tutýar. Gezegini aldy diýeli. Wagt gitdi. Wagt saklaýas, näreýär, kim jogap berýär? Elbetde bu jogabyň, soragyň jogaby sagat. Jogap
ýalňyş.

Bagtyýar häzirki pursatlary göz öňünde tutan bolsa netije çykaryp bilerdi. Ilk tur.
Ya su yok da anamda çağırma. Mehe güneş gitti de. WhatsApp et. Bahtyar. Soraga men özüm jogap berjek bolaryn. Diňleýän Bahtyar.
Biziň pikirimizçe, toparyň pikiriçe, dogry jogap kompus myka diýip pikir etýäs.
Tonja aňa çal.
Hawa. Kabul.
Bagtyýar. Men size dogry jogaby özüm ertip berdim-de. Bagtyýar pikirlense netije çykarar diýdim. Siz netijäni çykardyňyz, ýöne Ýalňyş çykardyňyz. Netije, jogap ýalňyş. Şu ýerde yzyma gaýdyp gelmek isleýän. Nar bibi. Näme üçin o tarapa geçdi bilýäňizmi? Mümkinçilik o tarap geçdi. Näme üçin?
Mikrofony ilki özüm alyp ýetişmedim-de. Siz yglan etmediňiz.
Oba.
Howlukmaly dälmi o taýda? Siz yşky ýakdyňyz, sakladyňyz. Jogap, elbetde, sagat. Siziňki dogrudy. Siz mümkinçiligiňizi ýitirdiňiz. A. Hasap üýtgewsiz galýar. Diýmek, bu ýagdaýda biz iki tarapdan hem ýalňyş jogap aldyk diýip hasap edýäris. Bu düzgünnama laýyk gelýär. Şonuň üçin düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topar iki utuk alar. Häzirki ýagdaýda biz siziň topar agzaňyzy meýdançadan boşadamzok. Bu düşünişmezlik bolandygy sebäpli. Indiki ýagdaýda, eger gaýtalansa, biz meýdançadan boşadarys. Taraplar, Naryýewi, Bagtyýar, ýüze çykýan meselelerden özboluşly netije çykarýansyňyz diýip umyt edýän we indiki sowallarňyzda üns bermegiňizi haýyşt edýän. Taraplar, ine-de hälki aýdan ýagdaýymyz geldi. Çünki, mähriban watandaşlar, eziz ildeşlerine sizden gelýän wideo sowallary biz toparlara sowal tapgyrlaryň arasynda geçirýäs. Geliň, sowalnamamyz boýunça şu ýerde wideo sowal bar. Taraplar häzir wideo sowallaryň sanawyny berýär. Režissýorymyzdan haýyşt edýäs, monitora wideo sowallaryň sanawyny geçirmegiňizi. Görşümiz ýaly, welaýatlardan, paýtagtymyz Aşgabat şäherinden gelen wideo sowallar. Toparlar haýsy biriňiz saýlarsyňyz ilkinji bolup? Ýene-de bir wideo sowal bolar. Narwi, zenan hökmünde size geçirýärler. Haýsy sowaly tapgyry alýaňyz? Bolýar. Ahal welaýatyndan. Ahal welaýatyny saýlaýarys. Režissýorymyz, Ahal welaýatdan sowal, wideo sowal bolmaly. Bize ýetirmegiňizi haýyşt edýäs.
Salam Akyl giňişligi telebäsleşigi. Men Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň ýaşaýjysy Gyçanow Eziz. Akyl giňişligi bäsleşigine gatnaşýan toparlara şeýleräk sowalym bar. Siziň öňüňizde elektron sagat. Bir günüň dowamynda görkezijide näçe gezek şol bir sanlar bilen sagat, minut, sekunt dolup görner?
Eşitdik. Aa, düşündikmi sowala? Wagt gitdi. Iki tarap hem diňlejekdir. Eger iki kem şowur jogap aýtsa, onda dogry ilk aýdylany diňler. Aa, Wagt elbetde saklandy. Naribi kim jogap berýär?
Biziň toparymyzdan Şagel jogap berýär. Şagelli diňleýän.
Ha, wagt üç gezek gaýtalan. Üç gezek gaýtalanýar. Haýsylar?

Siz jemläň sowalyňyzy. Nolluklar.
Tamam.
Bir- A, Biz bagtyýarlyk galan wagt bermeden sizi diňlejek. Häzir men size ýalňyş diýemok. Bulankyny diňleýäs, soňra-da Eziziňkini diňleýäs. Wideo sowaly diňleýäs. Kim jogap berýär size? Ee, İsma- Ha?
İsmailow Otyar e, Bahtiyar, toparymyzdan dinle.
soraga jogap berýär. İsmail.
İsmailov.
Diňleýän. Bagtyýar. Soragyň jogaby biziň pikirimizçe 3, ýagny 000, 111 we 222. Üç gezek meňzeş Köp sag sanlar boluň. gaýtalanyp bilýär. Eee, Bu jogabam eşitdik. Üstki öçüriň. Indi eee, režissýorymyzdan Eziziň dogry jogabyny görkezmegini haýyşt edýäs we deňäp göreris haýsy tarapa biz utuk bermeli.
Bu sowalyň jogaby üç gezek. Alty gezek nol, alty gezek bir, alty gezegem iki. Akyl giňişligi bäsleşige gatnaşýan toparlaryň ikisine-de üstünlik arzuw edýän.
Dogrusu oýnalýan utuk iki. A şeýle seredip otursaň iki tarap hem dogry jogaby berdiler. Ýöne men siziň ikiňiz biz netije çykaralyň. Men Bagtyýaryň toparyna diýýän. Sebäp, bu topara mümkinçilik berdik, emma olar doly jogaby aýdyp bermediler. Bagtyýaryň topary. Jogaby takyk aýtdylar. Perman molum, Döwletgeldi molum. Men gyzyl tarapyň tuguny köpeltmegi maslahat berýän. Ylalaşýaňyzmy? Perman mol. Azat, deňe deň. Köp sag boluň. Taraplar, görşümiz ýaly düzgünnamanyň üç, üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin bir utuk alarsyňyz. Biz indiki sowal tapgyryna häzir geçýäs. Hasap häzir deňe-deň. Bäşinji sowal tap garaý. Nariýe bey, Bahtiýar taýynmysyňyz? Taýyn. Sowal. Haýsy söz mydama nädogry aýdylýar? Wagt gitýär. Wagt saklaýas. Bahtiýar, kim jogap berýär? Zehin zorag ünsem düşürme. Biziň toparymyzdan Şehnazar soraga jogap berýär. Diňleýän.
Men pikrimçe şu soragyň jogaby nädogry sözüniň özi. Nädogry aýdylýar. Nädogry. Utanjak jogap. Utanjak jogap.
Kabul.
Netije. Jogap. Nädogry. Diýmek bilen dogry, nädogry diýmek bilen dogry aýdýaň. Jogap dogry. Taraplar altynjy sowal tapgyry taýyn bolsaňyz, sowal. Dörtden uly, bäşden hem kiçi san almak üçin haýsy deýingi belgisini dört bilen bäşiň aralygynda goýulýar? Dogry jogaby içinde ýaly. Wagt gitdi. Diňleýän. Toparymyzdan Serdar bu soraga jogap berer. Serdar diňleýän.
Meniň pikirimçe, şu soragyň jogaby otur belgisi bolmaly. Otur belgisi.
Otur. Oba.
Otur dinin belgisi.
Kabul. Mende şeýle ýazylgy. Jogap otur Dyngy belgisi diýmek hasap ýene düşdi. Taraplar ýedinji sowal tapgyry taýyn bolsaňyz. Sowal. Indi pikirlenseňiz gerek. Uzynlygy, çuňlugy, giňligi, beýikligi bolmasa-da, ony ölçäp bolýar. Näme ol? Wagt gitdi. Wagt saklaýar.

Jogap ýalňyş. Bagtyýar, galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Dowam edýär. Kwadratın düýnügem bar. Ölçegem bar.

Bahtiýar kim jogap berýär? Toparymyzdan e, Şehnazar bu soraga jogap berer. Şehnazar, diňleýän.
Meniň pikirimçe bu soragyň jogaby ses bolsa gerek. Ses. Ses, hawa. Uzynlygy, çuňlugy, beýikligi bolmasa-da ölçenilýär.
Ölçäp beriň.
Sesiň tizligi ölçenilýär. Sesiň tizligi ölçenilýär ýöne Kabul. ony hiç kim bilenok da beýikligi. Şyh Nazar. Şeýh Nazar. Şeýh Nazar.
Şeýh Nazar. Aman.
Beýikligi hem bar, pesligi hem bar. Diýmek, jogap Siziňki hem ýalňyş. Netije, jogap ýalňyş. Düşündirip bildimmi kan diýen? Kwadrat diýdiňiz. Kwadratyň giňligi bar. Ses diýdiňiz. Beýik ses, orta ses, pes ses. Olaň ölçegi bar. Ölçäp bolýar. Beýikligi, pesligi bar. Barmy isleg bildirýän jogap berjek?
Men Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institudynyň Rus dil we edebiýaty fakultetiniň ikinji ýyl talyby Gurbanowa Dürsenem. Meň pikirimçe, wagt bolmaly. Men Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institudynyň Rus dil we edebiýaty fakultetiniň ikinji ýyl talyby Atabaýew Mejit. Ýaňky berlen soragyň jogaby belki temperatura bolmaly. Belki däl. Anyk. Temperatura. Garaşýan jogap şol. Gördüňiz? Temperatura. Wagt temperatura diýip görkezilen. Bärde. Megerem ikiňizden biriňiz haýsy birini aýdan bolsaňyz dogry bolardy. Ikisem dogry bolýar. Ikisem dogry diýip hasap edilýärdi. Taraplar gördük. Biz ýedinji sowal tapgyry tamamladyk. Hasap iki, dört. Indiki dogry jogap üçin beriljek utuk Döwünabaň üç üç bölümine laýyklykda iki utuk bolardy. Indiki sowaly bize kärdeşimiz wideosowal ugradýar. Kärdeşimiz Rejepgulyýew Atageldi. Görseňiz, megerem tanarsyňyz, meşhur alyp baryjylarymyzyň biri. Ol öz durmuşynda-da, işinde-de rowaýatlar bilen gyzyklanýar we rowaýatlardan şeýle wideoýazgyny wideo görnüş arkaly sowal edip, Size ýollaýar. Taraplar häzirki pursatda režissýorymyzdan haýyşt edýär.
Bir adamyň hiç işi ugrukmaýan eken. Gije-gündiz tagat ybadata berilse-de, yhlasy kem düşýärmi ýa-da nesibesi duşanokmy, garaz, hiç işi ugruna bolubermändir. Ahyry ol öz döwrüniň meşhur alymlarynyň biri, dili dogaly ulama Muhammet al-Abwerdiň ýanyna baryp, başyny alan bu müşgilliklerden halas bolmagyň alajyny sorapdyr.
Essalamualeýkum, merhemetli alym! Waleýkim essalam. Gel, geç ogul.
Merhemetli alym, meniň hiç işim ugruna bolanok. Maňa bir nesihat berseňiz.
Oglum, soňky gezek sen. Haçan sadaka berdiň?
Men özümi zordan ekleýän. Gün-güzeranym ýabygorly. Elimi uzadan ýerime ýetirmek beýlede dursun, hatda ýekeje lukmany arkaýyn agzyma ýetirip bilemok. Bu ýagdaýda nädip sadaka berjek?
Onda soňky gezek sen haçan ýagşylyk etdiň? Öh, öz derdime başagaý bolup ýörşüme, özgelere kömek etmek pikiri asla kelläme-de gelmändir. Ýeri bolýa, mundanam geçeli. Onda sen.
Sowala düşündiňizmi? Nejmetdin Kubranyň indiki pendini siz dowam edersiňiz. Wagat gitdi. Sakladyň. Bagtyýar size bir sorag. Wagty dowam etdirmek gerekmi? Biz wagty diňe bagtyýar üçin dowam edýäs. Wagty saklaýas. Bu soragy jogabyny topardaşym Serdar berer. Serdar diňleýän. Meniň pikirimçe şu sowalyň jogaby ýaňky ýaryşlarda Şeýle diýýär, Sen soňkyda haçan kitap okadyň diýýär. Dowamynda şo sözler bolmalydy, şeýlemi? Oba. Sen soňkyda haçan kitap okan, ýadyňa düşýärmi? diýip, sowal berýär.
Häzir biz dogry jogap üçin meselä girişeris. Narbibi näme üçin siz jogap bermäge mümkinçilik almadyňyz, bilýäňizmi näme üçin? Düzgünnamanyň şertlerine laýyklykda, Falstart. Duýduryş sesini eşitmezden siz yşky ýakdyňyz. Munuň üçin jogap bermek mümkinçiligini ýitirýäňiz. Dowamyny häzir ýene düşünşeris. Režissýorymyzdan dogry jogaby ekrana bermegiňizi haýyşt edýäris. Ýaňky sowalyň dogry jogaby.
Onda sen soňky gezek haçan kitap okadyň?
Gördük. Hasap. Alty, iki. Indiki dogry jogap üçin bir pug alarsyňyz. Bu bizde sekinji sowal tapgyrydy. Indiki sowal tapgyra geçmezden biz käbir düşünişmek işlerini geçmeli bolýar. Naryýewi siz şertleri bilýäňiz. Bu ýagdaý üçin nähili hereket bar, ony hem bilýäňiz. Yglan etmek gerekmi? Ýok. Bagtyýar siz garşydaşyňyzyň 5 agzadan ybarat bolan toparyna oýun alyp bararsyňyz. Hem-de diňe bir üst ýakýançy agzasy däl-de, olar topar başlygyny hem ýitirýär. Çagageldi bagtyýar taýynmysyňyz? Sowal. Göwrümi bar sowalyň. Belläp alsaňyz gowy bolardymyka diýen. Çözgüdi hem şonuň ýaly giňişleýin bolmaly. Ony hem öňünden aýdýan. Gerek bolsa biz iki tarapy hem diňläris. Eger gerek bolsa. Irlandiýaly alym, ulama we matematik Alkuiniň oýlap tapan meselesi, ýedi ýüz otuz bäş, sekiz ýüz dördünji ýyllar, meselä, sowala geçýär, daýhan möjegi, geçini hem-de kelemi bir gaýykda derýaň bärki kenaryndan o kenaryna geçirmeli. Ol gaýykda bolsa diňe Daýhan bilen diňe şolaryň biri ýüzüp geçip bilýär. Ýöne möjek bilen geçini ýeke goýsaň, onda möjek geçini iýer. Eger geçi bilen kelem galsa, onda geçi kelemi iýer. Daýhan öz emlägini nädip kenardan kenara geçirip bilýär? Wagt.

Wagt saklaýar.
Ha, so bu soragyň jogabyny özüm bereli. Özüň jogap berýäň.
Ýagny daýhan öz bilen gaýykda geçini beýle ýüze geçirýär. Ilki geçini alyp geçýär.
Awa. Onuň.
Soňra bolsa ýagny möjek bilen näme kelem alyp kelem bile galýar, soň ol ikisi geçýär.
Howlukmaň. Kabul. Netije. Jogap. Ýalňyş. Bagtyýar. Galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Ýok, ýok.
Dogan jogap berýär. Jogap berýäňiz, şeýlemi?
Kim jogap berýär sizden? Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan ygtyýar bu soraga jogap berer. Ygtyýar diňleýän.
Biziň pikirimizçe, ilkinji daýhan geçini geçirýär. Soň bärde möjek bilen kelem galýar. Soň yzyna gaýdýarka, kelemi alyp gaýdýar. Kelemi alyp gaýdandan soň ol yzyna ýenem geçini alyp gidýär. Geçini alyp gidenden soň ol kelemiň ýanyna möjegi getirýär. Onsoň yzyna gaýdyp ýenem geçini getirýär.
Budan çagajak. Awa. Eşitdik. İki çözgüdi bardy. Mysal üçin, çözgüt bir. Elbetde, geçiden başlamaly. Daýhan ilki geçini alyp geçýär, yzyna dolanyp möjegi alýar-da, o kenara ýüzüp geçýär, möjegi goýup geçini yzyna alyp gaýdýar. Kenarda geçini goýýar-da, kelemi alyp beýleki kenara ýüzüp geçýär-de, möjek bilen Keleme goýýar. Ýene yzyna dolanyp, geçini alyp gaýdýar. Şeýdip hem daýhan öz ähli emlägini jemleýär. Çözgüt iki. Ilki başda daýhan geçiden başlaýar. Emma ikinji gezekde kelemi alyp geçýär we geçini alyp gaýdýar. Onsoň möjegi geçirýär we geçini alyp gaýtmak üçin yzyna dolanýar. Geçini alyp geçýär we daýhan öz emlägini jemleýär. Haýsy bir tarap utuk bermäge degişlimi? Emlägini esasy abat saklady. Netije. Yzyna gaýdyp öýüne gaýdanam bolsa abat saklardyr. Jogap kabul.

Jemleýji sogal tapgyra häzir geçeris we Düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topar iki utuk alar. Netijede, Çagelli size ýene bir mümkinçilik häzir döredip berýär. Bu jemleýji sogal tapgyry. Beriljek utuk iki. Diýmek, diňe şuň özüni doly düzümiňiz bilen otursaňyz, onda alty edersiňiz. Eger siz ýeke agzaňyzy galdyrsaňyz, onda beriljek utuk siz üçin üç bolardy. Onda-da bäş bolýar. Ýöne, nädende-de bu size ýeňiş berenok. Ýöne, indiki tapgyra geçmäge mümkinçilik bererdi. Siz oýny alty, bäş hasap bilen jemlemäge mümkinçilik alarsyňyz. Meňki teklip. Dowam edýäňiz. Onda, degişli utuk bilen häzir dowam ederis. Üns berýäris. Onda, adaty bir ýagdaý bilen dowam ederis. Wagt berler. Wagt, haýsy bir tarap ilki saklasa, şol eder. Bäsleşigiň Bu duşuşyk üçin jemleýji sowal tapgyry, Oýnalýan utuk, iki utuk. Taraplar taýynmysyňyz? Sowal. Siz uçaryň üstünde otyrsyňyz. Öňüňizden at barýar, yzyňyzdan bolsa awtomobil gelýär. Siz nirede? Wagt gitdi. Wagt hakda. Bagtyýar. Toparymyzdan soraga Wepa jogap berer.
Siz nirde, Wepa? Biz uçaryň içinde, ýöne uçar ýerde dur.
Kabul. Ýalňyz. Düýp göterýärmiş jogapdy. Hä, galan wagtyňyz dolanjakmy soňra? Wepa, ýogsa-da bu jemleýji sorag. Sizi meýdançadan çykaryp oturasy iş ýok. Kim jogap berýär? Ýa-da wagt alýaňyzmy? Aýdaýyň. Dogry jogap häzirem gerekdir size. Indi Aw özüm jogap berýän.
Ha, ýagny bu soragyň jogaby e, topar müdüre. Bol aýlanma hiňňilligi diýip.

Sizi Narbibi hem bilelikde biz indiki tapgyrda garşylamaga heniz mümkinçiligimiz bar. Siziň hasabyňyz 4 utuk. Diýmek, jogap dogry. Hasap 6-4. Şu ýagdaýda ýaňky maslahaty ýonulga bermedim Allaýar. Siz bir adamyňyzy bu ýerde galdyryňyzda-da, senki ýagdaýda dogry jogap tapyp bolardymyka diýen sözi doly wagty ulanybam bilerdiňiz. Beýle etmediňiz. Şonuň üçin siz ýaňy hasaby alty-bäş edibem jemläp bilerdiňiz. Näme üçin utulmaklyk bilen ýöne hasabyňyzyň köp bolmaklygynyň gerekligini men size ýaňy başdadam aýtdym. Ýagny saýlama tapgyryň dowamynda utulan toparlaryň arasynda x bir biz gözleýärdik we ýokary netijäni görkezenleriň Diýmek, alty bäş bilen gutarsa, ol eýýäm utulanlaryň arasynda ýokary netije görkezligi bolardy. Şonuň üçin aýtdym. Ýöne siz öz pikiriňizde galdyňyz we hasaby alty dört bilen jemlediňiz. Onda-da indiki oýunlaryň, mysal üçin, ine, geçen oýunda Türkmen oba hojalyk instituty bilen Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň oýuny sekiz bir hasap bilen tamamlandy. Siz hökmany suratda olardan öňde bolardyňyz. Indiki oýunlar eger dört utuk bilen tamamlanan topar bolmasa, onda siz indiki tapgyrda siziň bilen görüşeris. Elbetde Nariwi bilen hem bilelikde. Ýok, eger ýene dört bilen ýa tamamlanmagy kän bolsa, bäş bilen tamamlanmasa, onda siziň araňyzda ýa bijatlar, ýa-da bäsleşik gurnalar. Şeýdip indiki tapgyrda duşarys. Häzirlikçe, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň topary, bagtyýar, siziň toparyňyzy saýlama tapgyrda gazanan ýeňişiňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Siz, şeksiz, indiki tapgyryň gatnaşyjylary. Gutlaýarys! Üstünlik hemraňyz bolsun! Ähli talyplara gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýarys. Okuwlaryňyzda diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, ine görşümiz ýaly, Ady äpleçeminiň, Akyl ýeňişlik atly telebe äpleçeminiň dördünji möwsüminiň ikinji sany şeýleräk tamamlandy. Bagtyýaryň topary indiki tapgyra şeksiz geçýär. Mähriban watandaşlar, şu ajaýyp pursatda her biriňize maşgala abadançylygy arzuw edýäris. Yssy halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýarys. Berkarar arzuw höküminiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan, paýly sylagdan serpaý bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäris. Eziz watandaşlar! Şeýle ýagdaýda dilegler bilen hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Taýsyz kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi jiýlerine bilelikde taýýarlanýan Akyl ýygyşygy atly telebäsleşigimiziň bu sanyny hem geçirip durýar. Ýene laýyk bir hepdeden bäsleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçä, hoş sag boluň, sagja-sag.